Салкында җылының, далада урманның кадерен беләсең. Кайчандыр бәхет эзләп чыгып киткән милләттәшләребез бихисап. Бүген без алар артыннан Сәфәрдә. Без Төркиядә.
Хәзерге көннәрне э, Төркиядә яшәгән татарларның саны э, бик билгеләп атып булмый. Ләкин якынлашып 5-10 мең татар э, кеше яши. Аның күбесе Иске шәһәрдә һәм Стамбул, Истанбул шәһәрендә.
Искиткеч матур кала тарих битләренә безнең эрага кадәр 659 нчы елда теркәлгән. Аның үзәгендә, мәрмәр диңгез буенда, Солтанәхмәт мәчете урнашкан. Дөньяның иң матур архитектура һәйкәлләренең берсе, алты манарасы белән ераклардан үзенә җәлеп итеп тора. Мәчет, шәһәрнең символы. Истанбул Европа белән Азияне берләштереп торган сирәк шәһәрләр исемлегенә кергән. Ул ун Рим, 82 Византия императорларының, 30 Осман солтанының торган урыны булу белән дә тарихка кергән. Шәһәр бик тиз үсә. Елга монда 30лап урам барлыкка килә икән. Төркиянең һәр бишенче кешесе Истанбулда гомер итә. Ел саен бу гүзәл калага алты миллионлап турист килә. Истанбулны гашыйклар каласы дияргә дә була. Ул өйләнешүчеләрне теркәү, туйлар буенча дөньяда Лас-Вегастан кала икенче шәһәр. Элеккеге исеме Константинополь, 1923 елга кадәр Төркиянең баш каласы булган. Илдәге үзгәрешләр милли хәрәкәттән соң Төркия республикасы төзелә һәм баш кала Анкарага күчә. Татарстанның Төркия Җөмһүриятендәге вәкаләтле вәкиле Истанбулда урнашкан. Мөнәсәбәтләр ныклыгы, төрле тармаклар буенча элемтәләр булдыру өчен зур эш башкарылуы турында безнең вәкилебез Айдар Гашигуллин җиткерде. Монда халкыбыз яши, үз мәдәният, телләрне онытмыйлар. Без мөмкинчелек булганда һәрвакыт аларга ярдәм итәбез, бергә монда чаралар уздырабыз. Татарстан Мәгариф министрлыгы, Мәдәният министрлыгы, Спорт һәм туризм министрлыгы алар белән дә ныгытып Эшли, эшлибез. Хәр елны монда Истанбулда туризм буенча ярминкә, күргәзмәләр ачыла. Мондагы яшәгән ватандашлар белән бергәләшеп Габла Тукайны, Габла Тукай көннәренә, Туган тел көннәренә, Навруз байрамларына, Сабантуй байрамларыбызны бергәләшеп үткәрәбез.

күбрәк очрашу, аралашу. Истанбул каласында Төркия дөньясы мәдәни үзәгендә Татарстан йорты урнашкан. Бу урында Төркиядәге Идел-Урал татарлары фонды хакында әйтү урынлы булыр. Бу фонд бик борынгы фонд, 1955 елда безнең зур галимнәр булсын, бабайлар булсын, алар ясап куйдылар.

Бөтен чараларны уздырып яшәргә тырышабыз. Мин җырлар аркылы татарчаны өйрәнеп калдым. Чөнки илк беренче мәртәбә бу фондка йөрергәндә 67-нче еллар иде, 1967-нче елларда. Шушы вакытта бәйләнеш юк иде. Радио Либертидан ебәрелгән пластинкалар белән Алардан йырларны тынлап, монда яшәгән ата-әбиләребездән, әби-бабайлардан ишетеп калган җырларны язып, аннан соң аларның сүзләренә, сүзләренне төркчәгә күчереп, нәрсә магнасы бар шуларның диеп, әтиемгә һәрвакыт сорау бирдем. Аннан соң

Гөлтан ханым бөтен дөнья буйлап татар җырларын яңгырата. Шулай итеп ул татар халкының милләтенә булган горурлыгын ныгыта, рухын күтәрә. Рәхмәт аңа. Истанбул безгә татар шәхесләренең исемнәре белән дә якын. Төркиядә яшәгән һәм ул вакыт гомерләрен уздырылган татар шәхесләреннән әйтеп китергә була. Беренчедән ул Гаяз Искакый, Садри Максуди, Юсуф Акчура, Һәм дә инде бөек шагыйрәбез Габдулла Тукай Төркиядә дә бик яратылып, бик хөрмәт күрсәтелгән шагыйребез Габдулла Тукай. Аның исеменә Истанбул шәһәрендә без парк ачылган һәм дә һәйкәле бар. Анкара шәһәрендә дә, Төркиянең баш каласында Тукай исемле урам бар һәм дә һәйкәле.

1886-1913
Кайларда гына яшәмәсен халкым, үзенең затлылыгын югалтмый, киләчәге турында уйлый. Безнең сәяхәтебез алар узган юлдан. Без Төркиядә, аның иң зур, матур шәһәрен калдырып, кабат юлга Иске шәһәр районында урнашкан Османия авылына кузгалдык. Тигез яхшы юллардан узган чакрымнарны сизмәдек тә. Ә бит кайчандыр шушы тауларны атлар белән, күбесен җәяү кичкән милләттәшләребез. Шушы коры тау атамасын йөрткән җирләрнең урманын күреп утын булыр,

Ләкин алар бу авылынын булган йирне тәрҗиһ кылганнар. Үгез җигеп җир сөргәннәр, унике метр тирәнлектән су чыгарганнар. Кыскасы, авырлык белән булса да, яңа тормыш башлаганнар. Ислам диненә тугры милләттәшләребез иң беренче булып мәчет салганнар. Әбиләребез, дәдәләребез монда мөһаҗир булып килгәннәр, күчеп мәмләкәт аша килгәннәр. Мин һәп сорый да алам әбиемнән мин. Әби, нигә килдегез? Мәмләкәтегезне ташлап, диядерьем. Балаларыбыз мөселман булсын дип, уякларга килдек, диядерьем. Анда мәмләкәттә бер абыйлары калган, абзыйлары, бер дә иң бәләкәй эркәләре иле булмаган, ул әнисе җибәрмәгән, аны әнисе янында калган, Халимә исемле. Сине диярдер, и әбием, минем иркәм бар, и Хәлимә исемле, шуның өчен синең исемең Хәлимә куйдырдым, диярдер, и Оренбург шәһәребез, диярдер, и Чесноков күебез, диярдер, и Чесноковдан дүрт, ундүрт ханә бергә килгәннәр, туплы уларак, менә бу авылны кырырга сәбәп булганнар. Хәлимә апа әбисе сөйләве буенча мичкә ягып коймак пешерүне, чабынып, монча керүне искә алды. Хәзер инде авылда элеккеге гадәт буенча мич тә якмыйлар, мунча да юк икән. Без бала вакытта әтиемезнең алып китә дергә, мунчада чабынырга мичә яфрагы җыярга, болай зур-зур яфраклы мичә яфраклары була. Алар белән чабынып массаж була икән, һичбер йирләре авыртмыйдыр иде аларның. Әмма Матур була икән, хәзер безнең һәр җирләребез авырта. Хәлимә апа тарихи ватанына үзенең сәламнәрен кечкенәдән хәтерендә тоткан җырлары белән җиткерде. Казан ерак, Казан ерак, Казандан Мәскән ерак. Кайтыр идем, өем ерак, Кайтмас яна йөрәк.
Милләттәшләребезнең янган йөрәк хисләрен, өзгәләнеп җиткергән сәламнәре тулы сандыкны җыеп яптык та, кабат юлга кузгалдык. Нәкъ шулай ук, аларныкы кебек йөрәк сыкрый безнең дә, ә нишлисең. Бер караганда, нечкә генә сәлам җепләрен җиткерә алуыбыз белән без бәхетле. Мәмләкәт дип алар ата-бабаларының туган якларын атыйлар. Туган ил, туган җир, Ватан, димәк. Кайда гына яшәсә дә, алар өчен татар иле төп ватан, мәмләкәт булып калган. Иске шәһәргә килеп кергәндә караңгы иде. Иң беренче юлыбыз Яшел әфәнде урамында урнашкан татар йортына төште. Казан татарларының мәдәният музее Татарстан ярдәме белән ачылган икән. Иске шәһәр

Һәмшәрләребез җыела, һәп бергә йырлап, ойнап, Сабан туе бәйрәмебезне ясыйбыз. Бу үзәкләр кирәк иебезгә. Эштә Төркиядә инде безнен дә бер йеребез бар. Без Төркиядә инде бер масага утырырга башладык болай үзәгебез булгач. Эштә безне уйлыйлар, килеп карыйлар, ничек сез дип өйрәнергә башладылар. Без дә Казан татарлыкны һәркәсгә өйрәтергә башладык монда.

Моны иң матур йиребездә саклап торабыз. Искиткеч зәвык белән оештырылган музейдабыз. Менә мәсәлән, әлеге экспонат бик кадерле, ул 1893 елгы, хәтта әле уйнап та була дисез. Әйе. Уйнап күрсәтегез әле шуны, рәхим итеп. Бер гармунчы әзер икән, уйнап йири.
Менә аның кайсы яклардан килгәне билгелеме бу гармунның?
Анысы инде шул Ырымбург якларыннан килгән дип ишеттек. Ырымбург Токмак авылы яисә Зубачи авылы бу тирәләрдән килгән дип. Менә Оренбург өлкәсе Зубачи авылыннан килгән гармунның тавышын тыңлап карыйк. Төркия буйлап сәяхәтебез дәвам итә. Иске шәһәр яшьләр каласы. Монда иң зур университетларның берсе урнашкан. Миллионга якын студент кына санала. Бу шәһәрнең үз йөзе бар. Ул бик төзек, тыныч, осталарга бай кала. Тар урамнарда төрле төстәге йортлар тезелеп киткән. Ә бит бу матурлык табигатьтән алынган. Шундый уйларга чумып йөргәндә, бик кызыклы һөнәрче янына тукталдык. Бу кул эшләрен фәкать Искешәһәрдә генә эшлиләр, дию тагын да ныграк кызыксыну уятты. Һәрвакыттагыча мин оста куллана торган коралны алдым да эшкә керештем. Менә хәзер без диңгез күбеге дип аталган таштан кызыклы сыннар ясап карыйм. Беренче

Нәрсә сызсак та, алайса мин хәзер чәчәк ясап карыйм. Миллион ел элек барлыкка килгән әлеге диңгез күбегеннән күңелең нәрсә дили шуны ясап була. Искиткеч э, кызыклы һәм рәхәт моны эшләү, чөнки ул йомшак. 1960 елны Әлеге ташны чит илгә чыгарудан тыйганнар икән. Һәм бу таш белән шөгыльләнүчеләр һәм бу таш фәкать шушы иске шәһәрдә генә. Аның үзәге шушында. Әлеге ташның тагын бер үзенчәлеге, беләсезме, әгәр дә ул ак төстә, әгәр дә аны буярга теләсәң, менә мәсәлән, әлеге дисбене яндырып каралталар икән. Ә менә бу йөзеккә, менә мондый матур төсне, э, төсле кәгазьгә урыйсың да, шулай ук яндырасың һәм аның төсе менә бу ак ташка күчә. Э, ул билгеле озак саклана, суда да э, бер генә әйбер кояштан уңарга мөмкин. Алар аны аннан соң киптереп катыралар һәм ул бик озакка чыдый. Менә шундый үзенчәлекле, кызыклы диңгез күбеге дигән таш.
Мен дә Крыма, ата йорда сәламнар.
Бу каладан аерылуы авыр булды. Тик безне тагын 70 чакрым ераклыкта урнашкан Кутахия шәһәрендә көтәләр иде. Кутахия каласы безне коеп яуган көзге яңгыры белән каршы алды. Хәзер без Төркиянең иң борынгы шәһәренең иң биек ноктасында. Бу калада меңгә якын милләттәшебез яши. Шулай, көзнең үз матурлыгы. Төркиядә ул бигрәк тә төсле икән дигән фикергә килдек. Яңгыр ява. Ул арада көзнең көзгесе барлыкка килә һәм төсләрне тагын да баета. Бу калада Төркиянең иң борынгы шәһәрләренең берсе. Монда меңгә якын татар яши. Иң борынгы мәчетләр, тезелеп киткән үзгә йортлар барысы да туктап сокланырга мәҗбүр итә. Билгеле туктагач, эчкә узасы килә шул. Без шундый борынгы йортка кердек. Хуҗалар бик кунакчыл булып чыкты. Матур итеп өстәл әзерләделәр, без тәмле ризыклардан авыз иттек. Бу йортта татар гаиләләре еш кунак була икән. Шушы шәһәрдә туып-үскән, гореф-гадәтләрен саклап кала алган милләттәшләребез белән аралашып алырга булдык. Мондагы татарларның күбесенҗәсе Нагорски ягындан, ә Сарабиккл, элгәре үзгәргән исме Сарабиккл элгәре борынгы елларда Әби авылы дип аталган авылдан яда аның тирәсендәге авыллардан килгән кешеләр. Безнең ата-бабалар аннан килгәннәр. Мин сәүдәкармын, э, сәүдә эшләре белән эшләп э, яшәп торабыз. Мондагы татарлар белән э, бер җәмият корып инде татарлыкның үлмәсе өчен, теленең яшәве өчен, гөрх-гадәтләрнең яшәве турында эшләп барабыз. Бездәге Китайда яшәгән татарлар дин турында Яшәверләр, уразада ураза тотарлар, намазларны калдырмазлар, укырлар, башларны ябарлар. Без дин турында яшәрбез.
Әлеге калада гомер итүче милләттәшләребез гореф-гадәтләрен онытмый, ана телен дә саклап калырга тырышалар. Дини бәйрәмнәрне уздыралар. Әлеге мәҗлесләрдә очрашып, хәлләр белешеп, Аралашып алу безгә бик мөхим, диләр алар. Һәр бәйрәмне киләбез. Күрешергә киләбез шул иптәшләр белән һәм зурларыбыз белән, бабайлар белән, әтиләр белән сөйләнергә киләбез иштә. Шул бәйрәмнәрне кызык була монда. Ә тарихи ватаннары хакында сөйләтсәк? Татарстан турында кайвакыт интернеттан карыйбыз. Шул Казан шәһәрен карыйбыз.

Э, безнең әби бабайларның килгән туып үскән э, туфраклары безгә бигрәк ошады рәхмәт инде андагы бөтен кешеләргә андагы безне безнең белән очрашкан кешеләргә алар безне үз туганнары кебек э, каршы алдылар инде без анда чит илдә түгел үз илебездә кебек хис иттек инде алай булды рәхмәт аларга
Төркиянең иң борынгы шәһәрләренең берсендә булып, аның иң зур, матур Җәмигъ мәчетен күреп китмәсәк, дөрес булмас. Әле аның нәкъ менә уртасында бәреп чыккан шифалы чишмә суын да эчеп карадык. Теләк тә теләдек. Кабул була, ди. Бу шәһәр пыяла-савытлар белән дә дан тота. Элек-электән килгән һөнәр осталарының эшләрен туплаган музей нәкъ менә әлеге мәчет алдында урнашкан. Менә бу татарлар күпләп яши торган район. Урамнар тар, тик аларның үз күрке. Элеккеге калаларның йөзе бу дип аңлаттылар безгә. Менә әлеге ныгытмалар, мәчет 1450 нче елларга карый икән. Ул каланың иң биек ноктасында урнашкан. Әйе, моннан шәһәр уч төбендә кебек. Әлеге калада гомер итүче милләттәшләребез гореф-гадәтләрен онытмый, ана телен дә саклап яшиләр. Безнекеләр дә Китаһиягә килгәннәр, Иске Шәһәргә барганнар, авылларга утырганнар. Андан иштеп, безнең бабаларыбыз туган, алардан да без туган. Без шулай күбәеп киттек инде Төркиядә дә. Казан шәһәренең Әлмәт Ленеборскиның Эби авылыннан. Сарабикулга. Сарабикулдан килгәннәр. Әтиләребез, бабайларыбыз ик монда килгәндә бөтен йырлары хасрәтлек белә. Ул кешеләрне сагынып, йырлап-йырлап елыйлар. Сон вакытларда ин матур яраттым, җәй ай бөлбелем.

Ял елата да елата.
Әбиләребезнең, дәдәләребезнең телен онытмыйк дип, хәзер бәйрәмнәрдә татарлар бер йиргә җыелабыз. Анда чәй әзерлибез, бавырсаклар пешереп, кичә чәкчәкләр ясап, ачык авызлар, бәйлешләр ясап, өчпочмаклар ясап, чәй әзерлибез. Алар белән бәйрәм ясыйбыз, бәйрәмләшәбез һәр халкыбыз белән, һәммәбез бергә.

Әйе, кыйблаларын эзләп туган илләрен, мәмләкәтләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган бабаларыбызның мирасына тугры калганнар милләттәшләребез. Бәхетле алар, чөнки иманнары ныклы. Рәхмәт сиңа, халкым.